Maitei rory opavavépe g̃uarã, che che réra Sunilda, che réra Joapy Ocampo Sosa. Añemoarandu ayvúre ko kuaaty Avañe'ẽme áka, che mbo'ehára Carlos Ferreira ha che rembiapo mba'asy rehegua, ha ambyaty kuri mokõiha ayvu, doscientas enfermedades, ha amombe'úta peẽme mba'éichapa amba'apo aiporavo mba'asy ñandeapyhyvéva ko'ág̃a, ha Koroviro, mba'ekuaa tesãi, mba'ekuaaguy mba'asy, ayvureko korovirõ. he'iséva korovi pochy ojasuru ha oñemoñáva yvypóra retepýpe, rembiapo, pysyrõ kangy térã oñepohano'ỹva ojukakuaa. Heñoipy Doctor Juan Vicente Servín peteĩha ñe'ẽryru guaraníme, año dos mil tres, página ciento diecinueve. Ha ipyregua ha heñoipy, ko rovirõ ojepo ojejoko kuaa pohã mbaretépe, ñe'ẽkuaaty rehegua ha he'iséva, Tero térã térã tĩgua oguereko rupi pu'ae tĩgua. ñembojere castellano-pe, infección, inglés, infection, portugués, infection, francés, infiction. Upéi aguereko avei. ambue mba'asy ojapyhýva hetaiterei ñande rapichápe ha he'ẽ mba'ekuaa tesãi. Mba'ekuaaguy mba'asy, ayvureko mba'asyre'ẽ, he'iséva tuguire'ẽrasã oguerúva ñembyahýi, yvy héi kuaru py'ỹi, angaivo ha hetave. Heñoipy Doctor Juan Vicente Servín Peteĩha Ñe'ẽryru Guarani, año dos mil tres, página ciento cuarenta y siete, Haipy rehegua ha heñoipy mba'asyre'ẽ heta tekove ogueroguata oikuaa'ỹre. ñe'ẽkuaaty rehegua ha he'iséva, Téra tĩgua ha'e ñe'ẽ oguerekóva puae tĩgua ha pundie tĩgua. Ñembojere castellano, Diabetes sacarina, inglés, Shanghai Diabetes, portugués,

Haimete hetaiterei hína kóa ko mba'asy, mba'ekuaa, tesãi, mba'ekuaaguy, mba'asy, ayvureko, andurasa. He'iséva, akãgua mba'asy hetepy ha apytu'ũ ñembosako'i, ombohovái hag̃ua ñeha'arõ'ỹre orairõva. Heñoipy Doctor Juan Vicente Servín peteĩha ñe'ẽryru guaraníme, año dos mil tres, página veintidós, haipy jeregua ha heñoipy, Andurasáre ou aho ñe'ẽaperere akãra asy. Ñe'ẽkuaaty rehegua ha he'iséva, Tero térã téra tĩgua, ogueraha rupi pundie tĩgua. Ñembojere castellano-pe, estrés, inglés, stress, portugués, Istrés, francés, stress. Ipahakuévo katu mopẽ avei aiporavo. Mopẽ katu fractura. Mba'ekuaa tesãi, mba'ekuaaguy, Mba'asy ayvureko mopẽ he'iséva oimehaichagua mba'eatã puku oñepehẽ'ãva hetepy térã ñembota mbaretépe. Heñoipy Doctor Juan Vicente Servín, Peteĩha Ñe'ẽryru Guarani, año 2003, página ciento cuarenta y tres. ha ipy jere gua ha heñoipy. Ho'akuévo omopẽ ikupy kangue. Ñe'ẽkuaaty rehegua ha he'iséva, Téra térã tero tĩgua. Oguereko rupi pundiétigua, ñembojere castellano-pe fractura, inglés fracture, portugués fractura, francés fascio, Ha péicha che rembiapo og̃uahẽ hu'ãme aguyjevete.